ā, ka whakatakotoitoi kōrero ki mua i a koutou i tēnei wā, ā, kau a Hēmi, ā, te rarawa me te aupouri hoki mea iwi, ā, mahi ai au i te whare wānanga o Tāpaki Makaurau, ko au te, te toi hou o te, o ngā hōtaka, ā, reo Māori, ā, hoi anō, nā tētahi karau mōhio, ā, nā wai, ā, nō wai rānei te tangata i ngā iwi huri taku,

Hoki te hōtaka o Te Huarahi Māori, kura te ingoa o tā mātou nei kaupapa, whakangungu pouako mā te huarahi te reo Māori. Ok, karakia koutou e tino kite atu i ngā tuhinga rā, engari ko rarangi noa au i ētahi o ngā, e kī nei ngā mā, te whāinga matua o tā mātou hōtaka, ana, te wawata rānei, kia tū tangata ā mātou tauira, i te ao Māori, i te ao mātauranga whānui tonu. Ka mata kaupapa nei te hōtaka o te huarahi Māori i tīmata ai i te tau 1997. Ana, ko tā mātou he whakangungu pouako mō ā tātou kura e whakaako ana mā te huarahi o te reo Māori, Kura Kaupapa Māori, Kura Rumaki. Te Kura Reo o mua, ā, tērā hoki ka whakaako i te reo Māori kei roto i ngā kura auraki. Ā, me kī nei ngā mātāpono matua kei te noho hei tūāpapa mō tā mātou kaupapa, ko ērā kei runga i te, ā, te, te mata rā, arā, i te mutunga iho, ā, kia matatau ā mātou tauira ki te reo, ā, kia uru hoki rātou ki te whanake haeretanga o rātou pūkenga reo, ā, mate noa. ā, kia mōhio hoki rātou ki ngā āhuatanga o te pūtoi ako tōtika, nā, koirā tā mātou kupu, nā mātou tonu i hanga mō te perawauti pūtoi ako, ā, tuatoru hoki, ā, kia mārama anō, kia mōhio anō hoki ā mātou tauira ki te whakamahi i ngā marautanga, ā, me te whakatinana i ngā hiahia o te marautanga i roto i ō tātou kura. ā, kia uru hoki rātou ki te whakapūmau tango o ā tātou tikanga, ā, me ō rātou hinengaro tūmanako kia, ā, kia uru rātou ki ērā āhuatanga o te pakirehua, o te whakaaroaro, ā, koirā anō tā mātou kupu mō te, te, te whakaaro huritao, e, reflection, ā, ana kia mākohako hoki rātou, ā, ō rātou hinengaro, ā, ā, ki ngā,

He hōtaka tere tērā mō ērā iti e kore rānei te reo, engari ka rumikina rātou i roto i te reo mō te kotahi tau, ā, te nuinga ka uru mai ki roto i te huarahi Māori muri mai, anā, kua eke ō rātou pūkenga reo ki tētahi taumata e kore rā rātou e toroni i roto i te reo Māori, me kī. Ā mātou tauira tau tuatahi, tau tuarua, tau tuatoru, ā, āhua 65 i Tāmaki Makaurau nei, Ā, e toru tekau anō ā mātou tau ira ā kei te Taitokera ā e ako ana. Ka hoi noa, koirā tā mātou ā hōtaka. Nā, i te tau 2012 e i whakaritea e e mātou ko te ā Pou Herenga Kaiako Aotearoa ā ētahi paerewa reo ā. Mō ngā tauira, pēnei i ngā tokorua nei, a Jay Bell ko Donovan, ka tae ki te mutunga o tā rātou whakangungu, ana, te wā ka puta atu rātou ki roto i ō tātou nei kura, ana, whakaritea mai e mātou ko te pou herenga kaiako Aotearoa. Nā, ko te mātou nei, ahakoa mātou anake, koinō mātou o Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau, te whare wānanga o Tākou, he hōtaka whakangungu kaiako reo rua tā rātou. Kāre au ki Tōria rāua ko Waitaha i reira, engari reira anō a Massey, Awanuiārangi, Raukawa, Aotearoa, Te Wānanga o Aotearoa, me te Wānanga Takiura hoki o ngā Kura Kaupapa Māori. Huihui katoa mātou ki te whiriwhiri i ngā paerewa reo e tika ana mō te tau i a tau tuatoru ka puta mai. i te, ā, i ā mātou hōtaka whakangungu pouako, nā, nā mātou, nā, ā, nā mātou e toha atu te pukapuka rā i ngā hiahia, ā, tino koutou hoki te pukapuka rā, ā, engari koirā, ā, ētahi o ngā. Me kī nei te matū o te kaupapa, hei te mea he kōrero hou ēnei, kia rere te reo, ā, kia tika te reo, kia Māori te reo, ā, kia ora te reo, hoi anō, ā, i kite mātou te hono o ēnei. kōrero ki a mātou mahi poipoi kaiako. Kia rere te reo, kia kā te kaiako ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā kaupapa maha, kia tika te reo, ana, te taha wetewete i te reo tērā. Kia mōhio anō hoki a mātou tauira ki ngā ture o te reo, te āhua nei rā mai te nekenga i te whakaako i ngā ture o te reo, te huarahi whakaako, Ā, i ngā ture wetiweti te reo, ā, ki te huarahi o te ako mā te whakawhitiwhiti kōrero e kīia nei ko te communicative approach, kua, kua wareware, kua kore e ako rānei ētahi i ngā ture o te reo, ka kōrero Māori engari āhua whatiwhati te reo ētahi wā, ā, e kore, e, e kore rānei e, e, e rongo, e kite rānei i ō rātou hapa. Nō reira he wāhi nui tēnā, ā, kia mōhio ngā. Kumu a Kaiako ki nga Ture o te Reo, kia Māori te reo, ana, moe ana tātou ki ētahi o ngā momo kōrero e kōrerotia ana i roto i o tātou kura, ka whai rānei te reo Māori i te, i ngā tapuwae o te, o te reo Pākehā i rātou rangataha, kia ora te reo, kei te hāngai tērā ki ngā tikanga, ngā ariā hoki e pā ana ki te ako i te, te hunga ko te reo Māori tō rātou reo tuarua, nē? Ā, nā, nā Ariā te hōpū reo e rata rātou tana. Heoi anō, koti te whakatau i ērā, ā, kātahi ka whakatū mātou i tō mātou, ā, ringa, ā, kia whakamātau mātou i ēnei, ā, paerewa reo, ā, i tēnei tau tonu. Nā, koirā te ngako o tā mātou kōrero ki a koutou, ā, i tēnei wā. He aha tā mātou i kite ai, he aha tā mātou, ā, i, i, i mahi ai, e, e, e rātou tūāhuatanga. Te Hoe Tōtara, e ako tā mātou te kāhui ki te nuinga o mātou kōwae ako, pepa rānei i roto i te reo Māori, ā, tā mātou i whakatau ai kia āta tirohia, kia arotakengia ā mātou kōwae ako reo Māori e toru ērā, ana, ā, kia whakahāngaitia ēnei ki ngā hiahia o te anga reo nā te pou herenga kaiako i whakarite. ā, ko tētahi o ngā mea nui ki a mātou kia whakarite tētahi pūnaha hei kohikohi, ā, hei pakari, ā, raraunga reo, me kī nei, ngā raraunga reo, ā, ka ahu mai i ngā mahi a mātou nei tauira. Ana, ko te, te rautaki pūtoi ako i tohu e mātou hei, hei whakamahinga mā mātou, ā, ko tēnei mea te whakahoki wawe i te kōrero whakahoki ki te tauira o te reo e whakaputahia ana e ia. e kīia nei feedback, feed forwarding o te tere o Pākehā. Nā, i roto i te whare wānanga, te nui noa o ngā kōwae ako ka pēnei i te āhua nei, he taumahi kia mahi i te tauira, ā, i waenganui pea o te wehenga, ā, mēnei ka tāpiritia te wā māka, ā, ki tērā, ā, te nui noa o te wā, ka whiwhi ngā kōrero whakahoki i te tauira i te mutunga rānō o te wehenga, nē? Kia, kia mātau nei, kāre he tino take o tēnā, pai ki a tou kia whakaritea he wā, ā, e auau ai, e tere ai hoki te whakahoki kōrero, ā, ki te tauira, ā, mō te reo e whakaputahia ana e ia. Ā, kia kaua e whakaputahia ētahi kōrero mō te nuinga, kōrero tauwhānui rānei, engari kia whakaputahia he kōrero e hāngai ana ki ngā matea reo o tēnā, o tēnā o ā mātau nei tauira. Ā, hoi nō, koirā hoki a tā mātou tauae, ā, kia whakamātauria e mātou e tēnei tautohe. Hoi nō māu, ā, te mea rerekē hoki i tēnei tau, ā, i whakamahia e māua ētahi o ā mātou tauira hei āwhi me ā mātou i te kawe i te kaupapa, ā, koirā i tono mai ai māua ko ōtātou tauire, ā, kia haere mai a Jay Gold O'Donovan, ka kōrero rāua ki te wāhi

Ana, ā, he aromatawai tino paku, ā, i oti a mātou, a māua, ko te tuatahi, he, ā, he kohikohi i tētahi, ā, tētahi tirohanga, o tētahi o ngā kōrero a te tauira i hōpukina, ā, pūataata. Ana. Kia whakaahuatia ā rātou ake kōrero. Anā, ko te mahi tuarua, he tātari i aua kitenga. Kātahi ka tuhia he pūrongo poto mō ngā kahatanga reo o ngā tauira me ngā āhuatanga reo hei whakapakari ake. Nā, i roto i taua tukanga, he. He tino ngaio te mahi, ā, i aro, i aro hoki ki, kia ngāwari hoki tā rātou whakapuaki kōrero. Anei tētahi o ngā tauira, ā, mō te rauemi i whakamahia e Māua ko Donovan, ā, he pikitia whakakōrero i te ākonga. Nā, ko tā Māua, he, he. Tū pātai. he whakahihiko i a rātou kia tau ake te wairua, ā, kia pai hoki te, te whakakōrero i a rātou mō ngā puritia. Kātahi, kia mutu te hopu i runga i te pū ataata, ko tā māua he mātakitaki i ēnei ataata. Me te tātari i ngā hapa ka, ka rāngona, ka kitea, ā, me ngā mea. I, i, i uru pai ki roto i ēnei o ngā wāhanga, ko te whakahua, ko ētahi o ngā kupu ka whakamahia e rātou, ko te wetewete, he aha pea ngā hanganga reo kei te whakamahia e rātou, ā, te reo, tērā pea ko te tūturutanga o tō rātou ake reo. Ā, kātahi nā māua anō i tāpiri ētahi, ā, ētahi kōrero hei whakaaro aro mā rātou. Ā, hei tirohanga mā rātou i roto i ā rātou mahere reo. Ā, he tohu kei raro hoki e pā ana ki ētahi rauemi hei āwhina a ipurangi, a pokapoka, a hanga atu, a hanga atu. Anei tētahi o ngā tauira nā Anna Nomine. Ana, ā, i ētahi wā, karekau he hapa, ā, tērā pea e torutoru noa iho ngā hapa i kitea e Mārawa. He rahi kē atu ētahi o ngā painga, tērā pea he tino whānui nō te puna reo, he pai hoki te whakamahi i ngā hanganga reo. Ā. Ko tētahi atu o ngā mahi nā te mea ko ēnei a māua pia, he tino uaua te whakahē i tō whānau, nē, he mahi tino uaua tēnei. Nō reira, ko tā māua, he poipoi, he whakanui i ngā mea i kitea e māua, ngā mea, ngā painga, ā, me te aro, Kia kaua hoki koutou pōhēhē e āpiha māua i ēnei o ngā mahi, ā, kāore hoki māua i whakamahi i te karu whārahi kia tirohia ngā tino haka o roto i ngā kōrero. Engari, ā, ko tā māua, he tīpako i ngā haka auau me te aropū ki tērā. Āe, mātanga nui tēnei.

Pera i mutu ai, kare anō kia whakawherowhia engari, ko tērā tētahi o ngā hapa ka rangona rawatia. Ā, ngā rerenga kaimahi whakaputa. Kāore i tuhia engari ko ērā ngā acrobatic sentences, arā, māna e haere, nāna i kawe, ērā kara mō atu nei. Ā, ngā weu kāore i kitea, arā, i hanga i a tana whare, e tika ana kia whakaua te i. Moe i taua, taua tū mahi. He weu kāore i kite, arā, he weu kāore e tika ana kia whakaurua, ā, i tiki e ia i tana māmā, ā, ētahi atu, ā, kātahi he mea whakatakotoranga reo, ā, i kite koirā ngā mea, ā, karangatanga tekau mā rua, ā, i tirotiro au i ngā whakahoki kōrero whā tekau mā rima, arā, ko tēnei tētahi o ngā hua i puta mai, ā. Ka kitea e mātou o ētātou ināianei, ā, ko ngā hapa ka rangona rawatia, ā, ko ngā karangatanga o te a me te o. Ā, engari hāunga nō tērā, kei runga noa atu hoki, ā, ngā weu, kāore he tikanga kia whakaurua, ā, ngā ture hāngū, ā, otirā, ētahi atu hapa hanganga reo. Nā reira, ko tēnei tētahi o ngā painga tapu ka kitea.

tētahi mahere reo mōna ake e māna ake hoki, e whakarite nei, e whakarite. Nā te aro pēnei ana te āhua o te puka whāinga reo i whakarite e tēnā, e tēnā o ngā mākau nei tauira, ana, tuatahi kia whiriwhiria ētahi whāinga reo mā rātou, huri mai i tēnā. Ko te whiriwhiri ētahi rautaki e tutuki ai e ērā whāinga reo me te whakarite hoki i tētahi rautaki aroturuki, ara monitoring strategy, e mōhio ai rātou, mātou hoki, ana, kua tutuki rānei ngā whāinga reo. Ā, ana aho tēnei ki te aho o tēnei mahi nei, engari i te mea ko, ko tēnei te tīmatanga me te mutunga o ēnei mahi, heoi anō rā, he aho iti ki te huri ki ēnei momo mahi nei, ka pēnei haere, ka pēnei haere, ka pēnei haere. Okay. Ā. Ā, nō reira, ā, i te pātai nui kē, hea tā mātou i ako ai i roto i tēnei mahi? Oh, ko ki a au, hei tipu pātere ngā, ngā hua i, i, i taka mai i, i te kaupapa nei. Ā, tuatahi, tā mātou arotahi pū ki ngā matea ako o tēnā, o tēnā matea reo, ā, o tēnā, o tēnā o mātou tauira. Ā, me te whakamahi i ērā kitenga hei tīmatanga, ā, hei wāhi mō te whakarite whāinga reo, whakarite ngātahi i ngā whāinga reo o ngā mātou nei tauira. Ā. I whakakahangia ake te aro o tā mātou mahi ngātahi me ngā mātou tauira, ā, mā te urupare wawe, ā, i tere, ā, i tere te, te, te whakatikatika i ētahi o ngā hapa, ā, kei te auau tonu te puta mai, e. Ā, te tāutu te tanga o ngā tauira,

whakapuakitanga kōrero, nē? Ā, tā mātou tīmata hoki i tētahi pātengi raraunga reo wawata nei pahū i te mea, ā, ka whāngai ki ahau anō, ka tāku e mōhio pū ana mō te tupuranga o ngā pūkenga reo o mātou nei tauira, mai te wā ka tae mai rātou ki a mātou, ā, tae noa atu ki te wā ka wehe atu i tā mātou hōtaka. ā, moe ana o te koetahi, ā, ā, ka nei, ka rite ki te manu, ka rere ki ngā rangi tūhāhā rā, koina te, te, te kaha o te tupu. Koetahi anō ka rite pērā rā o te kaha o te, o, o te tupu, nē? Nā, kāre i matamata te tupu pērā i tāu ki a, a, a nei tata nei, nē? Ā, ā, nē ngā pūkenga whakaaro, ā, o ā mātou nei tauira, mea nui tēnā. Ā, ko rātou anō ngā, ngā kāpene, ngā kaihautū o rātou ake waka, e kaha rātou ki, Ka roa anō i a rātou mahi me te whakatakoto huarahi hou, ā, hei rīpoitanga mā rātou, ā, hei aha kia hikitia ai, ā, te kounga o te reo e koreutia nei rātou. Ā, ki hea i nāianei, mōhio pai ana māu ko Tauwehe, he nui pea māu e mahi hei he whakamāhenehene, ā, i ā mātou mahi i roto i tēnei kaupapa. Koe nō tā māua, ā, keu tonu māua i te kaupapa nei, nā māua nei, pai kē atu, ā, tēnei momo, ā, whakaako, ā, i te momo whakaako, ā, tā māua momo whakaako o mua rā, ā, koirā hoki te whakahokinga kōrero mai ā mātou nei tauira ki a mātou. Koe nō kei a, a Tau he tuku whakamutunga i tēnei wā.

Ko au e tateri ana kia kitea nā ngā hua māku e kī, nā rāua kua kohikohi ai rātou. Ā, hai te tuatahi, ā, i runga anō i te paku titiro, kua whakaritea, kua whakatauhia kia, ā, kia titiro ki wā tātou kōwae ako, ā, mate rātou, ā, me te tīni mā te. te paku tīni, i ngā taumahi, ngā mahi, ngā whakaritenga, tēnā o tēnā o ā mātou ko wai atu. Me taku hiahia kia whakatūria tētahi wāhanga hai te tīmatanga o tērā tau kia kitea ō māua hoa, ō māua hoa mahi o Te Whare Wānanga Whānau Whakaaurau, ā, me, ā, ka atu atu ki a rātou i te o ngā moku momo hangarau i whakamahi ai mā tārahi, ko te Observer XT. Whakatūria mai tō ringa mehemea kua whakamahia tērā momo hangarau i tō wāhi. Observer XT, he, he rawe, he rawe, he rawe rawa atu. Ā, mehemea ko koe, nē, e aro atu ana, e whakamahi ana i tēnei momo hangau i te taha o te tauira, ka tere kitea e ia, nē, ka tere kitea e ia nā hapa, nā hapa ka riro, nā mātau, nē, e whakariterite, I te tuatahi, i a ia e kōrero ana, e whakamahi ana i tēnei momo hangarau, ā, ka mahi anō, ka tere kitea. He tino rautaki hei āwhina, hei āwhina i a mātou ki te kohikohi i ngā raraunga e pā ana ki tā rōku momo hapa, ā, ā, kua maha tahi, maha tahi ngā taonga nō ā mātou tauira. Tuarua, ka hiahiatia e te whare wānanga te whakamahi i te hika, He rā momo hangarau, ā, i roto, kua tīmata kē mātou te whakamahi i te hika, i waenganui i wā mātou tauira o te taha reo Māori anō o te taha reo Ingarihi. Tuarua, me pēhea, me pēhea te mahi ngātahi i te taha o Māruahoa, ā, pērā i a, i a koutou o, o, o tēnei, o tēnei tino whare wānanga? I a atu ka raro atu māua, ā, kia, kia, kia whakarite hui, ā, ā, ki te kōrerorero, tēnei momo hoahoa, tēnei momo hoahoa, hei aha, hei aha tonu, pōhā rawa atu ahau ki te rongo i nā tāngata e mea mai ana ki a mātau, mātau e whakangungu ana i ngā kaiako, ngā kaiako ka puta atu ki te kawe i te reo, ā, ka whiu kōrero ki a mātau. Nā reira, kaha tonu mātou ki te hui i te taha o ērā atu e whakangungu ana i wā tātou kaiako o te reo kia tirohia me pēhea, me pēhea a te kohikohi raraunga hei whakahoki kōrero wawe atu ki wā mātou tauira kia riro mā rātou ō rātou whakareo. He whakarite mā rātou anō ō rātou whakario e tarai. Whakamutunga, nā tēnei te hiahia i tae i nā mātou, tērā pea i tae anō o koutou, nā mātou, ō mātou, ō tātou hoa o Hawaii i tiaki i te tīmatanga o tēnei tau, i tae atu rātou i tō mātou taha kē i te titiro ki ēnei o nā momo rautaki ka whakamahia e mātou. Nā reira. Kūakatauhia hai te tau e tīma nei, ka hiahiatia e mātou te haere atu ki te Web Seat, ki reira ka whakaatu atu i ēnei anō ngā mahi kua mahia i ēnei o ngā raraunga kua kohia hai āwhina, hai āwhina ki a rātou. I runga anō i te whakaaro kei a rātou anō ētahi rautaki hai āwhina i a mātou, nā reira, koirā mō nāianei.